Maitei maymavetépe g̃uarã che añova ha che pochopy ambohasa opavavépe. Hi'ã chéve peime porãmba ha upéicha avei pende roveguakuéra. Jahesa'ỹijo rire ambue mbo'epýpe ñe'ẽjaju katu ha iñemohenda rehegua, ko árape ñahesa'ỹijóta oñondive kuéra ambue mbo'epy pyahu. Néi sirunguéra iporã ñañepyrũ ko árape pe py'apy. Ha'éva hína ñe'ẽjoaju, iporã jaikuaami mba'épa he'ise upéva. Ñe'ẽjoaju ha'e ñe'ẽ térã ñe'ẽnguéra ijehegui hemiandu katúva. Hesakã porãve hag̃uáicha ñe'ẽjoaju péicha ramo ha'e peteĩ ñe'ẽ aty ombohasáva peteĩ mba'e peteĩ temiandu. Ja'éramo ñande hína oguata pépe jaguerekóma hína peteĩ ñe'ẽjoaju. Mba'e rehe? Pe ñe'ẽtéva omombe'úma ñandéve hína mávapa pe teroñe'ẽ ha mávapa ha'e pe teroñe'ẽje'éva. Teroñe'ẽ ha'éta hína pépe ha'e. Ndojehairíramo jepe pe ñe'ẽtéva omombe'u hína máva avápa ha'e, pe pe jagureko ava mbohapyha ha papyteĩ. Ambue ñe'ẽ joaju he'i péicha amo karai marangatu ohókuri kokuépe kuehe. Kóvake oñe'ẽ joajúpe ojehai mokõivéva umi ñe'ẽ joaju Ñemohenda, pépe jaguereko térõ ñe'ẽ je'e ha'e amo karai marangatu, ha térõ ñe'ẽ je'éva katu ohókuri kokuépe kuehe. Guaraníme-ngo ndaha'éi katuete oguerahava'erã ñe'ẽtéva ikatu hag̃uáicha ja'e ha'eha ñe'ẽ joaju, ikatu hína ndoguerahái avei. Ha katu hesakã pe oñemombe'uséva, ja'éramo kóva che róga ha amóva nde róga, pépe ndaipóri ñe'ẽtéva, ha katu hesakã mba'épa oje'ese. Ñambohasátaramo karai ñe'ẽme, pépe jahesakáma, Esta es mi casa y aquella es la tuya, pépe jaguerekóma ñe'ẽtéva. Ko'ãva ha'e hína péicha ramo pe ñe'ẽ jaju he'iséva. Jahechamíta ko'ág̃a mba'éichapa oñemohenda ñe'ẽ jaju ñane ñe'ẽ guaraníme. Ñane ñe'ẽ guaraníme oñemohenda hína ñe'ẽ jaju mokõi hendáicha. Peteĩva ha'e ñe'ẽ jajuteĩ ha ambuéva katu ha'e ñe'ẽ jajueta. Ñe'ẽjoajuteĩ ha'e hína ñe'ẽjoaju oguerekóva peteĩ ñe'ẽtéva añónte, ha ñe'ẽjoajueta katu oguerekova'erã peteĩgui hetave ñe'ẽtéva. Ha'éramose, amo temimbo'e omoñe'ẽ porã mbo'epy. Pépe peteĩ ñe'ẽtévante oguereko ha'éva omoñe'ẽ Ha katu ha'e ramo, amo temimbo'e omoñe'ẽ ha ohai porã moñe'ẽrã, pépe jaguerekóma mokõi ñe'ẽtéva, péicha ramo péva ha'e ñe'ẽjoaju, ñe'ẽjoajueta. Péicha oñemohenda hína ñane ñe'ẽjoaju guaraníme. Jaikuaave hag̃ua jaha'o ko árape ñe'ẽ joaju rehegua. Ko'ág̃a jahechamíta mba'éichapa oñemohenda ñe'ẽ joajuteĩ. Tenonderã jaguereko ñe'ẽ joajuteĩ tee. Ha'epe he'íva peteĩ mba'e omoneĩ térã ombotovéva. Che ha'éramo Iporã ko ára, péicharamo che amoneĩ, péva oĩ ñojoajuteĩ teéva apytépe omoneĩva. Ha ha'éramo, ndahakúi ko árape, pépe katu ambotove, péva oĩ ñe'ojoajuteĩ tee rygepýpe, péva oñemohenda jey mokõi hendáicha, oĩ hína pype ñe'ejoajuteĩ moneĩva ha ñe'ejoaju teĩ mbotovéva. Upéi jaguereko ñe'ẽjojuteĩ porandúva, ha'e hína pe ojeipurúva oñeporandu hag̃ua peteĩ mba'e ojekuaaséva. Guaranímengo oguereko hína ñe'ẽpe hetái ikatu hag̃uáicha jajapo pe porandu. Ja'éramo rejúpa nde Pépe pepa ha'e hína pe ñe'ẽpe hetái ohechaukáva ñandéve ñaporanduha, péicharamo ojava'erã ñe'ẽ rehe. Ikatu avei ha'e rejúta piko nde, piko jaipuru avei ikatu hag̃uáicha jajapo porandu, péva ndojái va'erã ñe'ẽ rehe oreko rupi mokõi ñe'ẽpe heteĩ. Ambue ñe'ẽ joajuteĩ katu ha'e hína apoukapýva, péva jaiporu ikatu hag̃uáicha ja'e pe ojejapótava. Jaipotáva ojejapo térã katu ani hag̃ua ojejapo. Ha'e che ejúke ápe, Pejapóke pene rembiapo, Péva ha'e hína ñe'ẽjoajúteĩ apoukapýva. Ambue ñemohenda ha'e ñe'ẽjoajúteĩ potapýva. Péva jaipotáramo ha'epe oñandukáva jaipotárõ ojehu térã nahániri peteĩ mba'e. Ha'éramo che ou nga'u Nde rógape kame. Térã ha'éramo hi'ãite opáma ko mba'asy vai hérava Covid diecinueve. Ko'ãva ha'e hína potapýva. Upe ijaguereko ambue ñemohenda ha'e ñe'ẽjoajuteĩ mo'ãva. Ha'e pe. Ndajaikuaa porãi ramo jaipotáva péva ojehu peteĩ mba'e, ja ñamombe'u térã ja'e ramo jaipota ndajaikuaa porãi pe oikóva, péicha ramo ha'e hína mu'ãva. Ha'e ramo eh, aikumbýne ko mbo'epy. Ndajaikuaa porãi aikumbýtapa. Hesakãne tembiapo. Ko'ãva ha'e hína ñe'ẽjoajuteĩ mo'ãva. Ha ipahapegua ñemohenda katu ha'e ñe'ẽjoajuteĩ momorãva. Ha'épe jaipurúva ñamomorã ha jahecharamóvo peteĩ mba'e. Iporãitépa ko ára? Iporãitépa pe mitã? Térã, iporãitépa nde ao pyahu ñamomora hag̃ua péicharamo jaipuru kóva ko ñe'ẽ joaju? Ñambotýma hag̃ua ko mbo'epy ko árapegua, iporã ñambyapu'a pe ja'e va'ekue. Tenonderã ñañeipyrũkuri ñañe'ẽ ñe'ẽ joaju rehe. Ñe'ẽ joaju ha'e pe ñe'ẽ apesã hesakã porãva pe he'iséva. Ñe'ẽjoaju guaraníme ikatu ndoguerahái avei ñe'ẽtéva ha katu hesakã porã, péicharamo ha'énte avei. Pe ñe'ẽjoaju guaraníme oñemohenda mokõi hendáicha, ñe'ẽjoaju teĩ oguerekóramo peteĩ ñe'ẽtéva añónte ha ñe'ẽjoajueta katu oguerekóramo mokõi térã hetave ñe'ẽtéva. Ha ipahavéma katu jahecha ñe'ẽjoajuteĩ ñemohenda. Kóva ja'ékuri oñemohendaha poteĩ hendáicha. Umíva apytépe jagureko ñe'ẽjoajuteĩ tee, ñe'ẽjoajuteĩ porandúva, ñe'ẽjoajuteĩ apu'ukapýva, ñe'ẽjoajuteĩ potapýva, ñe'ẽjoajuteĩ mo'ãva ha ipahápe ñe'ẽjoajuteĩ momorãva. Péicha ñambotýma ñane mbo'epy ko árapegua, mbykymínte jahesa'ỹijóta jahávo. Ambue árape kuri ipukunungáma ñane mbo'epy ha ahendu oĩ ñane irũ ongururúva kuri atýpe he'i ja'ipukumaha térã katu noikumbúi ha nahesakãiha pe mbo'epy ñame'ẽ va'ekue. Hi'ã chéve peime porãmba, tape Tapehasaporãite ko árape ha avei ko ára pokõindy paha ha tapeneresãi tapiánte. Ág̃a jajotopa jevy peve.